Roja Yekşema borî, Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê rapora xwe ya heftane bi navnîşana Efrîn di bin dagirkeriyê de belav kir û di rapora xwe de gelek binpêkirin milîsên dagirkerî ya Tirkiyê li Efrînê belge dike ku bajaroka Meydan Ekbezê rûbirûyî guhertina demografiyeke fereh û destdanîna ser mal û mewalan, qedexekirina şahiyên sersalê û hin tawanên Ebû Emşetê. Li gor heman raporê, Odeya El-Azam ya Îxwan El-Muslimîn roja Înê sê şahiyên sersalê li holên çiyayê Hawarê, Lord û Şakefê li bajêr qedexe kirin. Tê zanîn ku bajaroka Meydan Ekbezê ku ji du hezar û pênc sed nişteciyên Kurd ên rese, tenê çar sed nişteciyên Kurd piştî dagirkeriya Tirkiyê lê mane. Ev jî li gor wê rapora heftane ya jimara sed û heftê û heşt ku di bîst û du diyê duwazdehan du hezar û bîst û yekê de bû. Desthilatên dagirker û welatiyê Kurd Fethî Mihemed Elî ji gundê Meserkê yê girêdayî bajaroka şera girtin û roja pêncê ew berdan. Tê zanîn ku ew welatî berê pircaran hatiye revandin û berdan. Herwiha rapora Partiya Yekîtî aşkere dike ku di siyî duwazdehan du hezar û bîst û yekê de desthilatên dagirker ji nû ve welatî Nisrîn Mihemed Weqas ya sê salî ji bajaroka Kaxrê ya girêdayî mabeta girtin û daxwaza berdêleke diravî ji bo berdana wê li Xwediyê wê kirin. Li olyekî din di sî û duwazdehan di hezar û bîst û yekê de milîsên El Cebhe El Şamiyê avêtin ser malên gundê Turundê û welatî Mistafa Nasir Hekmê, Fako, yê pênc salî û ciwanek bi navê Hisên yê bîst û şeş salî girtin. Bê ku sedema girtina wan were eşkerekirin. Rapora heftane ya jimara sed û heftê û heşt ya nivîsgeha ragihandinê ya Partiya Yekîtî li roja Yekşema borî derket û tê de Gelek binpêkirinên komên terorîst ên girêdayî dagirkerî û tirkîyê belge dike. Tê zanîn ku nivîsgeha ragihandinê ya Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Sûriyê ku ji roja dagirkerî ya tirkîyê û milîsên girêdayî wê ve tawan û binpêkirinên wan li Efrînê û li gundewarin wê belge dike û bi raporeke heftane bi navnîşana Efrîn di bin dagirkerîyê de belav dike. Anîndeyên bajarê Efrînê û derdora wê ji bo şermezarkirina zêdebûna nirxê kehrebê banga xwepêşandanekê li dijî Kompanyaya Elektrîkê ya Encûmena Xwecehî ya Herêmê kirin. Peyamnêrê Efrîn Post ragihand, Ku kompanyaya elektrîkê li bajarê Efrînê ya dagirkirî piştî niyeta xwe ya zêdekirina nirxê kehrebê li ji sivîlan rawestand. Anîndeyên bajarokê Cindirîsê li dijî encûmena xwecehî û kompanyaya elektrîkê piştî ku nirxê kehrebê bilind kir li banga xwepêşandanan kirin. Kompanyaya elektrîkê li bajarê Elbeb, Marê, Ezez û Exterîniyê dagirkirî ji roja duşemê re gihand Ku nirxê elektrîkê ji sedî çel zêde bûye. Ev yek jî bûye sedema ku xelk nerazîbûna xwe li hember zêdebûnê li piraniya deveran nîşan bidin. Şirketên elektrîkê sedema bilindkirina nirxê bi sedema xirabûna nirxê lêreyên tirkî li hember dolarê ji ser çavkaniyê tirkî ve girê didin. Hefteya borî Encûmena Xocehî ya Bajarê Ezezê nameyek ji kompaniya dabînkerê kehrebê reşandibû û gotibû, Divê pabendî peymana ku di navbera her du aliyan de hatiye imzekirin şirketa Sûrî Tirkî Elektrîkê di deh heremên Bakur û Rojhilatê Helebê li gorî peymanên lihevkirinê bi Encûmenî Xocehî re di sala du hezar û hejdan de Encûmena Xocehî li Ezazê mafê vebirhênanê di nav Kompaniya Tirkî ya taybet Akê Enerjî got ji bo dabîrkirina elektrîkê bajar û gundewarên wê, bi dirêjkirina kabloyên voltaca bilind di riya Deriyê Sînorî yê Babil Selam re li devera Sêco ya li bakurê bajêr. Berpirsekî Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê li roja Sêşemê got ku tevlîhevkirina garisê zer ê ne paqij bigênim re li pişt nebaşbûna nên li herêmê ye. Herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê rastî kêmbûneke berçav di kalîteya nên de tê û di van hefteyên borî de di nav giliyên niştecihan de li ser hebûna qoma hûrkirî û gemarê di nanê yaremtiyê de tê. Selman Barudo, Hevserokê Desthilata Aborî di rêveberiya xweser de got ku cudahiya rêjeya genimêzer di navbera yek û yeka din de û têkçûna sivikkirina û birêkûpêkkirina ceh bi rêkûpêk û bû sedema kêmbûna kalîteya nên Barudo ji Northbrês re got, Gorisêzer ji bo xwarina mirovan guncav e û ji bo nên bi baran tê xwarin lê hebûna xirûk, qûm, û madeyên biyonî ji ber raxistina wê li ser rêyên giştî ew e ku bandoreke neynî li ser nên kiriye. Desthilata Aborî komîteyek ava kir ji bo dîtina karegehên li Bakur Rojhilatê Sûriyê û girtina tedbîrên guncav ji bo baştirkirina kalîteya nên û baştir hûrkirina gênim li gorî berpirsan. Baroda balkişand ku komîte hatiye avakirin yek ji yên pispar e û dê rasterast çavdêriya kargehên hêrandina garisê zer bike û paqijîya wan û rêjeya tevlî hevkirina bi ardê re misûger bike. Baroda berdewam kir û got, Tibaba gênim li herêmê heta destpêka demsala bê têrê dike. Lê ger genim ji herêmê re were alîn dê ji bo salên pêş me bibe temponeke stratejîk. Di doxuyoniyeke berê de Hevseroka Desteya Aborî di rêveberiya xwe ya ser de Emel Xuzeyem roja Duşemê got, Kwalîta nên di mehên borî de gelek baş bû, ji ber ku ardê ku wê demê ji bo nanê wê dihat bikaranîn tenê ji gênêm dihat çêkirin. Wê berdewam kir û got, Kêmbûna gênim li herêmê ji ber ziwabûnê ye. Niha ardê Garisêzer li ardê gênim tê zêdekirin, da ku nan bê çêkirin. Wê got jî, tiştê tê gotin ku ard bi madeyên ne nas re têkele, yan jî ji bo xwarina mirovî neguncav e, bi tevahî derew e. Rastiyê re ne têkildar e û ya ku bi ard tê tevlihevkirin ardê Garsêzer e ku ji sedî bîst derbas nabe, da ku kêmasiyê tije bike. Pêşengên malperên Tûra Civakî bi berfirehî wêneyên nanên nekolî te belav kirin û gotin ew nan jinan pêşxane yên ku Rêveberiya Xweser piştgiriya wan dike, hatiye çêkirin. Piştî nêzîkî neh mehan ji hilbijartinên li Holendayê navê wezîrên ku wê hikûmeta nû ava bikin hate ragihandin. Hikûmeta nû wê bi serokatiya Mark Rutte ji Partiya Gel ji bo Azadî û Demokrasiyê be. Li gorî zanyariyên ku ketine destê me de, wê hikûmeta nû ji bîst û neh wezîran bêta avakirin, çardeh ji wan jin in. Hêjayî gotinê ye ku Wezîra Dadê Dîlan Yêşeklos welatiyeke Holendî ye. Eslê wê Kurd e, ji Dêrsimê, Bakurê Kurdistanê ye û li Enqerayê sala hezar û neh sed û heftê û heft an ji dayik bûye. Ji bo Partiya Gel ji bo Azadiyê û Dîmokrasiyê ye. Roja Duşemê, Firokxaneya Dallas Fort Worth a navdewletî li Amerîka, sozên sedan geştên ezmanî dereng dixe ku ev bandoreke mezin li geştên hemî rêwiyan dike. Li gor datayên Flight Air, zêdetir ji sê sed û çel geştên ezmanî li firokxaneya navborî dereng dikevin. Her wiha zêdetir li sed û deh geştên din li roja yekê ya hefteyê têne ragirtin. Tê zanîn ku rêjeya tûşbûyên covid newzdeh di rojên sersorê de gelek zêde dibe û ew amar dibin sedema ragirtina gelek geştên ezmanî li Amerîka û li seranserê cîhanê.